Nos hendenan siguidó di Positive Media i tambe e programa Tan Gustá Kiko Mas. No awe nos tin un tema basta interesante nos ta bai papia awe. Awe nos ta duna Dutely day off, kuminsá manera ta bisa nan ta bisa den cnn ora ku e presentadó no ta ei e ta day off. Anto Dutely ta day off awe pero e ta sigui nos normal manera kustumber. Y awe nos ta bai papia, siman pasá m'a bisa tradó social, Angelo no ta tradó social, so mi ta brua den e palabranan Angelo a yama tradó sexual. Nos ta bai papia riba un tema basta interesante pasobra e cos ta cuminsa bira manera un preocupacion, mi por bisa cu e ta un preocupacion, pero fe dia cu Campo Alegre cera e cos di tradó sexual a bira un cos pa rutin. Don Sar, Tur hende ta ke trato tra bira trador sexual pero nan ta lubida riba e malesanan ku tin. Pero nos ta be papia ku un nos ta bisa nan nos bisa ke ta un eksperto e a siña p'e koi e sa djekos kiko ta komi bebe anto pasini nos por laga e bini introdusí su mes pasini nos sa kiko anto nos ta be para tambe ketu nos e palabra kiko ta nifiká tradó seksual. Pero e tema ta di nos tema pa awe, Tradó seksual ta birando un problema na Kòrsou? Kumsa, laga nos ba mesora pa nos i yama nos invitado pa asina nos switch mesora pa nos programa di djawe.

Si, nos tin maxin nos nos invitado di chawe cu ta cut sa di e trabou di trado sexual cu nos ta be papia un rato riba che pasobra ta un cos Un tema basta fafelu, anto el a bira un tiki alermante na Kòrsou p'e hende no sa, pero el a bira un tiki alermante. Maxine, Bo nochi, bo mini den Positive Media Curaçao ta bo promé bia den nos plataforma i tambe den nos programa Kiko Mas. E programa ta para pa papia tur tópiko, kuminsar awe nos ta bai papia hapri pa e hendenan komprondé. Manera si e hendenan no sa tambe esaki ta Maxine, Dutch di ta day off pero e ta sigui nos pasobra kiko cualkier pregunta ke tin of ke ke hasi e ta manda su cosnan. Maxine bon bini, laat nos cuminsa prome ken ta Maxine?
Bon nochi, ami ta Maxine y mi ta kere algun aña pasa mi a haña mane un inspiracion pa bay hasi algo cu sexualidad Anto ma um disidi pa bai hasi un studi, e ta mita hasi social work den zorg, pero e afstude richting ku mi ta bai hasi ta konsulent seksueel i gezondheid. Su ta nifiká ku mi ta haña tur tipo di problematik ku tin ta ber ku bo salud seksual, anto um lo mi por yuda hende na un nivel básiko. Anto si si laga bisa lo tin problemanan un tiki mas grave, nos por wak e yere kiko ta nesesario òf kiko e tipo di yudansa e persona aki lo ke pa por verwijs dor òf buska un otro tipo di yudansa. Pero di mes tin diferente temanan ku ta hopi importante ora bo ta papia di salú seksual ku timbian nos mes no parke tunanan. Anto Trabou seksual tambe ta un di nan ku ami personalmente tin hopi, komo ta bisa, interes den dje. Anto e ta. Mi ta kere tambe pasobra na Kòrsou eigenlik no tin un ofisial trabou seksual ku ta legal Ainda, anto ami ta haña esei, ta importante pa nos bai lucha pa esaki bira un realidat. Pasobra di mes trabou seksual ta algu ku ta e, e, komo ta bisto? E trabou mas bieu ku ta eksistí na mundu, anto tòg ainda nos ta hasi manera e ta un kos hopi tabú, hende no gusta papia di dje, pero tin un. Un mark hopi grandi p'e signifika ku hopi hende ta pidi p'e. Anto tòg asina mes hende no ta komprondé mi ta kere e situashon, anto e trabou mes. Anto ami ta bisa mi ke zèt mi mes in pa kambia esaki. Anto Sí, tal bai mane bo ta bisa. Sí, e laat nos bai riba e nos mi ta kere bo tambe ta aña mirando e preokupashon ku tin awor ki Fidia Campo Alegre a sera. Tradonan seksual ta birando un prekupashon na Kòrsou? E ta birando un prekupashon na Kòrsou, Maxine?
Pasobra awor aki no tin un manera pa regulá e trabou seksual. Anto mi ta kere diferente punto di bista e ta bira un problema paso pa di un parti den comunidad, den barionan ta bisa cu ta bezorg overlast. Anto di e otro banda e trahdo sexual tampoco no ta worde proteha, paso e no tin un caminda regla cu ta bisa cu aki nan tin mas di haci den e manera aki, anto cu ta proteha e trahador sexual. Anto trabou sexual no ta ilegal na Corcou. Paso hopi gente ta kere, hopi no ta kere trabou sexual ta ilegal. No, e no ta ilegal. Pero e no tin un forma regulá legal tampoko. Kemey no tin un lei spesífikamente ku ta bisa ku tal i tal forma di trabou seksual ta legal. E ta bisa solamente ku no tin mag di hasélo públiko, no tin mag di stroba e públika, mester konta di. Den
área públiko, den área públiko. Korekto.
Stroba esei, pero for de rest e no ta bisa nada spesífikamente di e trabou seksual. Pero mi ta kere e, e, ya, e ta, e ta, di diferente banda e ta un eshu. Anto, ami mi, mi, um, ya, kon ta bisa, mi preokupashon ta mas pa e trahadó seksual pasobra e no ta wòrdu protehá manera e mester wòrdu protehá na Kòrsou. Anto, ami ta bisa asta e ta algu ku, um, Volksgezondheid, pasakiko ta pasa? dor ku e trahador seksual ta vulnerabel, e persona, e kliente ku ta bai e trahador seksual ta kere, ami ta kere, e ta kere e tin mas poder, anto e lo hasi òf pidi am pa hasi e kosnan, e akshonnan seksual sin protekshon, sin kondon, anto e kosnan ku ta pasa e yora ei ta ku despues nan ta bai kas òf pareha of nan ta despues bai hasi tene relacion cu otro personanan tambe sin proteccion anto nan ta infecta otro anto nan ta keda cu e secreto pasobra nan no ta bisa nan ta hasi esey pero nan ta forsa e persona pa hasi actividadnan sexual sin proteccion anto e ta bira un problema yari pa comunidad paso ya laga nos ta honesto e cifranan di hiv cu aids tambe Ainda ta hopi haltu na Kòrsou, nos no tin sifranan real, pero di eksperensia di e hendenan ku ta traha ku ku HIV manera kura plus tambe sa ku e ta un situashon ku no ta drechando sigur ku no. Anto nan ta kere ku el a bisa el a bira bira asta pió. Anto ora bo no tin un manera pa bo strukturá i regulá di manera trabou seksual, bo ta haña bo ku mas problema pasobra nan ta bai hasi el den sekreto, anto asina bo ta haña ku e problema ta bira mas grandi. E ta mesun kos ku eigenlik kas kada kos ku ta ilegal, ku bo ta laga ilegal, ku e sifranan no ta bira ménos pasobra nan no ta bai hasi el menos, bo no ta haña ku. Si un trabou seksual ta ilegal, ménos hende ta bai hasi uso di dje. Esei nunka no a sosodé. Ke ta nifiká ku mihó bo tuma e kos den man anto regl'é.
Bo sa, Maxine, awor awor ku tin mas hendenan ilegal, inmigrante, a nos ku e venezolanonan, e la mas mihó e venezolanonan. Bo ta kere bou di nan e e aktividat seksual tradó seksual a bira mas aktivo? Mas bou di imigrantenan, lanos bo ta bou di imigrantenan pasobra ora nan bin Kòrsou nan no ta yon trabou, nan no ta haya nada, nan no ta haya nada. Úniko kos ku a keda pa nan hasi ta e trad hasi trahador sexual haciendo trabao di haciendo sexo sexual pa nan poner nan sen. Cosa ami no tin cifranan unda mi no sa dor cu ta mi ta basta nobo den e e mi no tin hopi experiencia ainda den con e situacion ta awor aki na Corsou Pero mi sa si cu mayoria di e trahadornan sexual ta personanan di afo cu no ta documenta. Tin hende local di mes tambe ta haci e trabou sexual, pero nan ta menos. Anto mi ta kere cu e parti cu nan no ta documenta anto, cu nan no ta haya, antes na campo nan tabata haya un speciale visum, sico mi di tres luna, pa nan por traha. So y ora cu nan no ta haya e seyador aki, nan tin cu, nan no tin otro manera di haciele cu un tourist visum of min sa con nan ta haciele, pero e ta, e ta zorgo pa mas problema así. Wak, un hende cu ta, un hende cu bo ta bisa cu bo ta duna nan un proceso pa traha e trabao legal of bo ta duna nan un tijdelijke verblijfsvergunning, e ta mas mihor pa Curaçao pasobra nan ta bay paga Cierto belastenan bo ta bo ta um, como ta bisa, bo por traser e cosnan cu ta pasa, cu ta sosode. Bo tin mas um, grip riba dje cu ora bo laga e cos con cu ta. Pero cu nan a bira mas, esei mi no, mi no sa. Sí, ya, por nan ta bisa e cosnan ta scondí, no? Como sa, nan ta bisa, um, mi, mi ta kere, mi ta kere, abo tampoco no sa, pero ami si sa cu tin un fenomeno awor aki cu pa bo tuma kontakto ku nan bo tin ku usa WhatsApp, kmsa el manda app um bo tin ku traha bo tin ku tal tal um a nos buta um pa chupa tal um tantu sèn pa penetrashon tantu sèn tantu ora ku tur e kòne um na a nos buta fi dia e kampo a sera ya no tin kòntròl mas. No tin kòntròl at all. Pasobra
Tur caminda cu bo bay, sea na bar, e lady nan di bar, mi sa ta con yama nan tampoco, bo a kita, te kere mi amiga por yudami tin ki mal y e drank meisjenay, si, si, si, e drank meisjenay cu nan ta haya nan tambe den un situacion cu, por ehempel, nan ta bin Corsou, so mi ta kere esey tambe por sa cu. e traficacion di hende, nan ta bin Corsou por ehemplo nan ta bin pa turista pero nan tin cu bin traha den un bar, e doño dje bar ta kita e paspoort pa e nan no bo tin cu bay traha e trabao di sexual mi ta kere mi ta kere bo tambe lo ta na altura di esey tambe lo ta pasando na Corsou como sa e hende ta bini lego mai cu ta di Venezuela pero e ta bini di Colombia di Santo Domingo whatever e ta bin pa por ehemplo pa vakantie. pero e ta bira un slaverij biseksual.
Sí, e esei ta e kos tambe ku mi ke purba wak, mi ke bai den e barionan ku nos ta kere ku lo tin e aktividatnan asina, mi ke wak purba wak si Bo por haña un vertrouwensbank ku e damasnan pa nan por konta un tiki di nan situashon. Pasobra e ta un kos hopi difísil. Nan tin miedu, anto nan ta esun mas vulnerabel ke men di. Esei ta rònt mundu un sistema hopi fásil pa hasi abuso, pa hasi trafikashon, pasobra e hende ta den un posishon hopi vulnerabel ke men di e ta haña su mes ku e no ta bai bisa fásil tampoko pasobra E no tin niun derechi, e no tin, e no sa compañero pa yudan, so ta nan a kita su passport, nan a, nan ta, nan sa, nan ta hasi minsa kiko ku e hendenan ku nan ta sinti ku nan no por meldu tampoko ku e kos aki ta sosodé. Anto e ta un situ, ami ta mi perspektiva kere ku as long as bo ta laga trabou seksual ilegal, trafikashon ta bira mas haltu. Anto Tiene ta diskutí, mi mi ta gusta diskutí ku hende. Tiene bisa mi, no, trabou seksual mester ta ilegal pasobra tin mas trafikashon. No ta bèrdat, paso si bo pensa el a bon no, ora tin trafikashon, trafikashon lo semper kei. Pero si bo hasi un parti di, si bo spleet su e bisa ku no, si un hende ta su propio boluntat, bo tin hopi regla, Hopi punto ku bo ta bisa si ta tal i tal i tal kos, anto e hende ta di akuerdo ku esaki, e por manehá su mes sèn, e tin su pasport ku tur kos, a ta yon verblijfsvergunning, a ta yon tur esei nan, anto e tin lei ku ta protegé e yòri, bo ta distansha e verskil den trafikashon ku trabou seksual hopi mas tantu. Awor aki e ta. vrijsgebied paso no tin leinan fiho ku ta bisa no tal i tal i tal kos ta trabou seksual. Anto mi ta kere e diferensha ei mester bira mas kla pa hende rekonosé ora ta trafikashon anto ora ta trabou seksual ku e hende mes a disidí ku esaki ta mi eskoho, mi propio eskoho ku mi ta disidí ku mi ta hasié. Si hende ta haña ku ta ensku òf ku no ta ens e no ta nifiká ku e no mester tei pasobra tin nos tur ta otro komo e hende djis pasobra abo ta otro ku ami no ta nifiká ku e kos ku abo ke no tin mag di eksistí pasobra bo ta protestá un hende sin pa tòru pa e hende ei tin e trabou seksual si anto e ta hopi importante. Mi ta nan mi puntraba asina hasiendo bo traktoria bo ta kere bo a kuminsá awor aki hasiendo e trabou aki kon ta ku e hóbennan a base di e trabdor sexual so esei tambe a kai hopi bisa esei tambe a lanta hopi cabes bao di hobennan den necesidad bo ta beza ta mirando cu einan tambe e cos ei a cuminsa lanta cabes un tiki ta nos pregunta hey hobennan ta beza ta haciendo e trabao aki tambe ta torna a bisa muchanan mas chikito tin bia ta scondi ngue nos sa. Pero mucha tambe ta bezig ta siende cos aki pa trece cen cas. Bo pende no sa. Por eso e bini ta bisa eh eh oh bo bin cu un bo bin cu un tema hopi fafelu como ke bin ke tema ey pero e ta pasa. Mi mente no ke papia di dje pero e ta pasa. Ki ki ki bo ta mirando esey tambe ta pasando awor aki? Ami personalmente no a mira situacionnan pero nos tur por Si bo si bo pensa bon si bo sa un tiki di sosiologia anto kon kos ta ta tra den mundu kon hende ta res responde den sierto situashonnan anto mi sa ku Dudley tambe a yegi konta mi ku e sa di situashonnan kaminda e muchanan yòn. Nan tin un relacion cu un persona mas grandi, tambe nan ta menor di edad, anto nan tin un relacion of nan ta pasa seca hendenan cu ta un tiki mas grandi, anto nan por ta no ta duna nan sehn, por ta nan ta duna nan sehn tambe, pero tin otro formanan tambe cu ta un tiki menos visibel, cu nan ta bisa, ay, mi ta, mi ta paga bo karchi telefon, mi ta paga cuminda pa bo, mi ta haci tal y tal cos pa bo, anto Mi ta kere foral den e situacion cu nos ta cu e online Instagram, cu yama e otro website ey, Only Fans cu con ey, entonces pasobra ta cosnan cu ta hopi conoci den e hobennan. Mi a fia ora algo ta conoci si e hobennan, anto pesey ami ta bisa, mi ta contento cu Reg ta papia e topiconan aki pasobra Wak, si bo keda, si bo haña e mal informashon so no, anto bo no ta duna un hende splikashon ni kon pa hèndel e kosnan aki, bo no ta bai saka e kos aki fin mundu. E ta ei, e ta eksistí, e hóbennan ta bai buska e. Ta meskos ku sèks. Si bo no siña nan kon pa hasi sèks seif, anto kon pa protehá nan mes, kon pa tene nan propio un un un, komo ta bisa, balor, ke eseinan, anto bo no ta siña e muchanan e kosnan ei, nan ta bai kai den un situashon serpelu ku ta bai kontra di nan boluntat. Esaki ta mesun kos ku trabou seksual. Si bo keda sin siña nan ku e ta eksistí, anto ki forma nan tin di kon pa hèndel e situashonnan? Nan ta bai kai den un kos hopi ku por ta hopi gevaarlik pa nan, anto ku ta bai kai ku por ta bai kai di trafikashon mes. Wak, mi ta kere e famia ku e sinan tambe na tin famia tambe ta bende nan yunan na un forma asina pasobra nan mester bin sèn, nan ta bisa nan si an bai tal i tal kaminda anto wak an bai seka tio wak si bo paña tal i tal kos anto tio ta bai bis'é si bo por bo por chupa mi patin bo por hasi kiko nan ta bai asina e tipo di kos ta bai
anto e no ta e no ta visibel manera anto. homosexual cu e ta traficacion. Anto mi ta kere hopi hende ta sinti manera no si bo si bo bisa si na trabao sexual si bo ta legalisa trabao sexual bo ta haña bo cu e situacionnan asina. No no ta berdad esei ta traficacion. Pasobra un hende di menor di edad nunca no por haci trabao sexual. No por yama e trabao sexual pasobra e no ta e ta contra. propio boluntat. Nan ta mand'é bai hasi el e, nan ta mand'é esnan bai hasi esé. Asta si un mucha ku ta menor, ta men un hende ku ta menor di edat no, si asta si ta su propio desishon ku e ta bisa ku e ke hasi akshonnan seksual, e ta keda trafikashon pasobra un hende ku ta menor di edat no ta legal pa hasi trabou seksual legal. E no, it doesn't exist. E no ta, bo no por yam'é asina. pasobra e mucha no ta no ta como ta bisa ontwikkeld suficiente pa e comprende e grave e grave di e situacion ke ta den dje e no ta comprende ke mi ta bisa si pasobra e ta kere ah pero mi gusta hasi tal y tal cos mi ta haña leu pero e no ta comprende por ta ku e ta bai sinti su mes malu tòg despues e no sa, e no sa, e no tin eksperensia sufisiente ainda di esei.
Maxina, b'a topa un tópiko, un tema, un bisa un kos ku tambe ta hopi interesante awor aki ta e media sosial. Nos tin WhatsApp, nos tin Instagram, nos tin X, nos tin Facebook, nos tin Telegram, nos tin nos tin un mas tambe ku a sali nobo, mi tin bai wak e nòmber bon, mi ta kere nòmber yama. Mi tur wak e app ei. E app ei ta masha, e nomber masha straño mes. E ama Zangi. Mi sa esei ta mutu un nobo ku a sali. Esei ta, si, Zanki ta, Zanki ta, ta, ta, ta mas, mi ta yam'e un yamada, un liña privá. Pasobra mi ta, bo ta haña mi liña, mi ta, bo ta yama mi privá riba dje. Bo ta hañando ku e medianan aki. ta la nos cu e sali cu e prome ex hopi hende ta kere cu hopi riba ex ta pasando hopi cos bulgar cu hopi hende no sa pero bo ta hañando cu e media nan aki hopi mucha y tambe hoben ta coriendo risico bou di actonan sexual bou di e e e mi paña e e E haenanan ku ta sinta wak ku mucha chikitunai, ku ku bo ta haña e kos ki ta birando peligroso bou di hoben i muchanan so, ey nan mi duna e mi yu mi yu ta kansá mi nan mi duna e tablet like e bai bo ta haña ke kos ta birando un tiki peligroso pasobra e ta bayendo rònt e ta bayendo viral ku. Hendenan mes ta bisando cu wak bon pasobra tin par di hende ta bezig ta buscando mucha pa wak riba media. Como, como ta mirando e cosa? Bo ta mirando e ki ta birando alarmante awor aki bou di e medianai? Cuminsa bisando, haciendo bo research chikito, no? Sokora ta awor bo a cuminsa, pero tiki tiki bo ta bisa, ah, e conan aki ta biniendo tambe dilanti. Como ta mirando eseinan? Um, wak, ami ta. Souso bo ta tende tambe den noticia ke eseinan ku social media mende tiktok eseinan ku a tur kaminda ku bo ta haña hobennan ku ta mustra nan seksualidat paso e koi a kambia hopi tambe awo ke bo ta haña e muchanan yòn antes ora ami tabata di mes e ta un kos ku di tur edat di tur temporada mi tambe tabata traha video mi ta hasi sèksi Diko, ta kos normal ke men ora bo ta ora bo ta hoben, ora bo ta mucha, e ta hopi normal ku bo ta hasi e akto ak aktonan ei. Pero e diferensia tabata ku e no tabata online. Sí. Ke men bo ta traha e videonan, pero nan ta keda den bo kren. Awor aki e kosnan ta subi online, pasobra e muchanan ta post nan riba TikTok, riba kiko. Mi ta kere tin mucha, tin nan mes sekreto account, Banda di esei ma ma konosé tambe un par di siman pasá mi tabata wak un un programa den televishon mi ta mira ku e muchanan tin e e su manera pa pa mayor e page pa mayor anto nan privé page anto e privé page e mayornan e mayornan no sa ku e mucha di e privé page ei anto e ta kana pone e kos ei riba. te men mi ta kere esei ta un problema sigur anto atrobe e ta algo ku bo no por par'e bo por bo nan a kuminsá bira un tiki mas strèng ke leinan si bo misti den TikTok esei nan ku bo mester por traser pasobra awor aki a hendenan ta gana hopi sèn riba nan anto mi ta kere e e hendenan ku tin e social media pagenan aki nan no tin kunes mashá te men ta leinan tin ku bin pa protehá e muchanan for di e e pedofil pedofilnan paso sigur sigur nan ta bai ta heriba paso nan sa bon bon ku nan ta haña e muchanan anto nan por lòk nan ku yin kos paso cha owendia e muchanan gusta nan ta wak riba otro den ambo tin tal i tal kos mi tambe kere esei anto e hende ta puntra e mandi mèsej si bo manda mi un pek un potrèt sunú di bo òf ku bo ta hasi tal i tal akshon seksual ku bo mes mi ta manda bo tal i tal kos ta kos ku sigur sigur lo lo pasa paso ta. Kos di tur tempu nto kos di tur ora. Anto esei tambe a trobe mi ta kere lo ta hopi bon si hendenan manera ami pero tambe otro personanan ku ta papia di seksualidat fásil pa nos uni anto traha programanan kampañanan pa informá e mayornan ku e muchanan. e hóbennan pa nan komprondé kiko ta pasa ora nan ta bai haña nan den un situashon asina. Si un hende ta mèsech nan kiko nan ta sinti, kiko ta pasa, ke men e tipi kos nan tin bia bo no por evitá nan, pero bo por prepará e hóben si kon pa hasi den e situashon ku e ora ta haña den dje. Mi ta keda esei ta importante. Bo sa, tin un koko adren den mi kabes. Hopi hende ta bisando ku f'e dia ku Covid ta bini, e. acto sexual of e tratdo sexual a lanta cabes. Bo ta diacuerdo cu ecoe? Bo ta, bo ta, bo ta, bo ta bay na diacuerdo cu ecoe, si? Cu, um, pa Mi motibo, logi- mi, pa motibo di Covid, hopi, um, cos a, a, ta bin, ta pu, pep op. Manera e tratdo sexual a lan, nan ta bisa pa motibo di Covid el a lanta cabes mas. Bo ta kere ta, bo ta kere ta pa esey tambe?
E ta sona lógiko pa ami pasobra den e temporada ei ta tin hopi hende ku a kita for di trabou, awor kita for di trabou. Anto nan ta bai buska otro maneranan pa bai haña un entrada. Anto mi ta kere ku akora bon horika tabata full plat. Horeca ta, horeca cu turismo tabata e, e cos di mas grandi cu ta tin. Pe ora cu tur e hende nai no ta tin trabao, nan ta bai busca un manera. Anto hende tabata sinta na cas, ke men, ora bo ta sinta na cas, bo no tin nada di haci, bo ta, bo ta, bo ta, ya, como ta bisa? Perfilá na kas, bo ta bai haña otro interesnan, te men bo ta haña ku e trabou e tratadónan seksualnan ta bai a kuminsá hasi hopi mas webcam online, tur e kosnan hina a bai traha den akount OnlyFans a subi bira masha henter un po ta lógiko paso si no tin otro manera pa hasi e kosnan anto ya ku e parti seksual si a subi paso bo ta sinta na kas y hende bo mina di hasi e ta zona hopi lógiko ku esei ta e kos ku ta bai sosodé. Mi m'a tende'bo po mi ta kere bo ayera e kosnan mi m'a tende'bo a papiere. Bo ta haña ku un hende lokal tin protekshon anto un estranhero tambe tin e protekshon si un kos bai robes den e asuntu di trahador seksual.
Esei ta e parti ku mi ta purba di buska un un komo ta bisa un manera pa por sigurá un hende su protekshon, pasobra e parti ferfelu ku ta bin ta e parti ku e persona no ta dokumentá. E parti ku e persona no no ta dokumentá ta e parti ku ta bira ferfelu pa protehá e persona ful si ta spesifikamente pa trabou seksual. Pero di mes un hende tin derecho humano ku e men si un hende no ta dokumentá no ta nifiká ku e no tin derecho humano anto ku no tin protekshon ku e. Anto mi ta purba di Haña sa kiko presis sí, anto kiko presis no. Mi ta kere dor ku no tin un lei fiho pa trahadó seksual òf trabou seksual, e ta un tiki mas tricky. Pero mester tin maneranan sí pa por protehá e trahadó seksual di un manera òf otro. Pasobra lei internashonal. ta para riba lei lokal. Anto hende ta wòrdu protehá, no ta importá bo bo òchtergrond ni nada, si bo ta dokumentá, no ta dokumentá, komo hende bo tin derechi di haña protekshon. Te mi ta purba di find out kon mi por hinkele den otro pa mi por haña un akuerdo ku ta cu ta duna ami tambe e green light un tiki mas pa por, bo sa e, e vooral e parti di ora tin abuso, pasobra wak, ora tin trabou seksual cu hasta e persona a disidí cu e ke hasi trabou seksual, den e trabou seksual mes por sosode cosnan cu ta contra di su propio boluntat. Anto e yari mi ta bisa esei. por tan otronan no ta mire como traficacion full pero ne momento ey a bira traficacion paso ora un acto sexual ta pasa contra di un hende su propio voluntad e no ta conta mas como trabajo sexual bo no tin mas di haci abuso di esey ora dispuso e persona dicidi cu e ta bay haci trabajo sexual enton esey ta e parti cu ami ta bisa ta mas importante pa full comunidad di Kòrsou ta e parti cu mi a bisa awey tambe di e keda sin usa proteccion. um, forsa un hende pa keda sin usa protekshon, paso e no den ani usa protekshon. Anto mi ta papiando di kliente, ya di kliente ku ta bai bisa, e dama, no, mi ke pa bo keda sin usa kondon, sino um, um, talita bruskemen, e ta bai hasi abuso di e, e, e vulnerabilidad di e, e trador seksual. Anto esei mi ta haña ku mi ta keda tur e no lo ta eens ku e parti ei, esei ta Mester tin un lei pa proteha ene paso esei ta no ta derecho humano esei ta. Bo no mag hasi esei. Bo sa ti manera ta bisa tiende ku a manda sierto komentnan tambe riba Facebook. Son ta trena ta komentá solo men sa e tema aki ta un tema basta felu pero tin e kurashi esunnan ku tin kurashi si ta komentá riba dje. Un dje mi ta kere dibí ku nos papia ku hente mayor i tambe ku tin ku wak e muchanan bon e el a manda riba esei ku mayornan tin ku tin ku ta habrí, N habri nan mes pa papia ku nan yu pa ivitá ku e yu ta kai den e mal kaminda. Bo ta haña ku e Coles Comment kende ki a manda bo ta full di akuerdo kuné ku mayornan tin ku kuminsá papia mas ku su yu i no laga media tin ku eduká bo yu pero abo educa bo yu bo ta hay kisa y tin cu bin mas sino e coy tra do sexual aki ta sigui. Sí, wak um di mes ami ta full acuerdo cu mayornan tambe tin e responsabilidad hondo plus si un mayor ta manera a bisa si bo ta habri anto bo ta duna bo yu un un sintimento cu e ta safe cerca bo pa papia di cierto cosa bo no ta husguele lo bo wak cu Bo yu lo binse ka bo mas tantu pa papia di e kosnan vulnerabel aki paso si e ta sinti su mes safe e ta bisa ku no mi mayor no lo no husga mi si mi bin trese e esaki dilanti paso esei hopi bia um sin ku e mayor ke e tin su mes pensamentu hopi bia e ta punish e mucha. No paso e ke pero esei ta e prome instinto ku un hende tin. Bisele dikon basi esei, kiko bla bla ta kèns pa mira. Pero esei ta pone ku un mucha ta sinti mele wak ei, I fucked up. Mi no ta bai bisa bo nada mas paso bo ta laga mi, dat e kon ta yama victim blaming. Bo ta bo ta bo ta husga e hende ku eigenlik ta víktima e ta. Ora ora un hende ta víktima òf bo bin konta bo un kos asina no bo tin ku um protege bo tin cu bisa el'e mi ta hen hopi artes aki a pasa cu bo kico nos por hasi pa yuda bo kico kico men asina en berdad mi ta ens cu como mayor bo mester ta habri laga bo yu sinti cu bo tey pe bo ta sostene um pero mi ke bisa si cu. Esei tambe ta e motibu con mi'e haci e trabao aki. Mi no ta haña cu e mayor solamente tin cu carga e responsabilidad. Dicon mi ta bisa esei? No ta tur mayor tin pa di prome e relacion ei cu su yu, sorry, no ta tur mayor tin e relacion cu su yu, no ta tur mayor tin e posibilidad of tin e den su mes pa por haci esei. Anto tin bia nos como hende mester sa nos limitenan. Anto mi ta bisa ku einan mi ta haña ku un mucha no mester ta afhankelijk di sea su mayor òf skol pa e por haña e informashon òf haña un persona di vertrouwen ku e papá i su kachí. Entonces mi ta haña ku mester tin trahadó sosial ku ta yuda den e parti aki ku ta onafhankelijk pasobra tin mucha nan no ta bai papia ku nan mayor pasobra nan no tin e relashon ei ku nan mayor ni maske kiko e mayor a hasi.
Nos nos mi ta kere mas sibu tur pregunta i mi ta kere bo kontestá tur. Mi ta kere tin un hende ku a para ketu tambe riba tin escort service tambe. Bo bo sa di kiko bo por splika bo por splika kiko ta escort service pa un hende komprondé kiko ku ei ta? Sí.
Ora bo hasi escort service bo tin manera, por ejemplo, website. Kinan na Kòrsou tin website ku bo por Tin e potretnan di tur e damasnan ku ta ku ta ku bo skohe di nan, anto bo ta mira tur kos ku laga bisa nan e servisio. E ta pone ku bo ta bo ta hasi un pedido pa laga bisa di tal i tal dama pa tal i tal ora anto e ta bini. e kaminda ku bo ta. Anto escort no ta tur ora ta nifiká ku e mester sali na na sèks. Te men e por ta tambe ku bo ta bisa hey nos ta bai sali huntu pero e ta bo ta paga un hende pa ora si. Te men e dama ta un dama di di di como ta bisa di placer si pero mayoria bia escort si e tin e parti sexual mara na dje cu bo por pidi si pa e hende haci e servicio ey anto ere bo ta pag'e legon pa ora anto e ta bini caminda bota e ta pasa bo bini den hotel of bo ta bai un caminda restaurant anto despues bo ta bai un hotel of na cas.
Nan hopi hende a bisa si pero. E mane hopi, e mane awor ke drenta mi kabesa hopi hende ta pregunta pa esei bisa si e trahador seksual ta pasa bou di hende muhé. E trahador seksual ta pasa bou di hende hòmber tambe. Tin habusu seksual bou di hende hòmber pasobra por esei hopi hende no ke para ketu riba esei pasobra nan ta mir'e komo un tabú. Nan lo pregunta, Bo ta kere ku tin trahador, tin trahador seksual di hende hòmber i tambe ta wòrdu abusá? Sí, sigur, sigur. E tipo di kosnan aki ta eigenlik kosnan ku bo no ni mester ònderzoek'e paso tur kaminda den mundu e ta mesun kos. Ora tin ta ta hende no staki men tin serto gedragnan ku hende ta hasi ku tur kaminda ta mesun kos. P'esei ora tin hende hòmber ku anto vooral aki na no Kòrsou tambe tin hende hòmber ku den sekreto nan ke tene relashon seksual ku hende hòmbernan no ke pa hende ta, nan ta bai buska tambe otro maneranan pa hasi'e den sekreto, aunke mayoria bia ta sea bo ta konosé un hende òf bo ta bai paga un hende pa hasi esei òf bo ta bai fòrsa un hende pa hasi esei paso anto bo ta bai blèkmeil'e laga bisa anto òf bo ta fòrsa un hende menor di edat. Esei ta sigur algu ku ta pasa. Sí. Sí, hendenan ta hopi kandela riba
So e transexualnan tambe mi ta kere ta algu ku tampoco nos no ta papia hopi di dje, pero nos tin personanan transexual ku tambe ta hasi trabou seksual anto eyden tambe tin hopi abuso paso e hendenan ta hopi vulnerabel. Paso si e si e hende bin sa ke ta trans e ta wòrdu maltratá tambe, no? Paso ba gañ'é, ba gañ'é, ba komprendé ke Baga hende, pero tin hende tambe, wak, ami ta pensa no tin hopi hende ku ta frustrá, paso fior bo di ku skonde bo bo bo identidat no, di kere nos no sa komo komo persona ku ta di un un isla chikitu, hopi hende tin ku biba skondí, ora bo tin ku biba skondí e koi ta hasi hopi kos ku bo, anto esei ta pone ku tin bia e manera ku bo ta sa ke ta bo ta ùit riba un otro hende, anto e hende bo ta bai ùit riba un hende ku ta mas vulnerabel ku bo pa abo sintí bo mas mió. Esei e cosnan cu ta pasa. Bo mira con bo a bini riba e tema di hende homber cu hende homber ta ora a abusa tin wen di reacciona riba ce. E ta bisa sigur tin masha hende homber ta wordo abusa pero hopi bia ta di hende muher ta sali dilanti. Dicombo ta kere mas dia ta hende muher ta sali dilanti y di hende homber no? Pasobra den komunidat nos ta bisa ku un hende hòmber mester ta macho, e no tin bak'i yora, e no tin bak'i men hopi biaha nan ta, wak, si un hende bisa nò, un hende hòmber ta bai bisa, ta bai bisa sí, un hende a a violá mi òf a abusá, a hasi abuso di mi. Bo sa kuantu di e hende, otro hende hòmbernan lo bisa, anto kiko bo bo mester ta kontentu ku bai un ko Amen. E tipo di cosnan asina ta sucediendo. Un hende no ta sinti su mes safe pa bin sali afo. Paso djis paso bo ta hende homber no ta nifica cu e cos cu a sucede bo ta tin gana di dje na momento ey of cu bo ta ke. Esey ta cosnan cu ta pone atrobe cu ey ta victim shaming. Nos ta nos ta shame hende pa un cos e no ta e no ta ok. Un hende sali afo bisa cu e no tabata di acuerdo cu e cos cu a pasa bo mester scuchel anto bo mester acepta e realidad ey. pasobra ta un experiencia di e persona. Nos mester respeta e tipo di cosnan, anto nos tin cu stop di e rolnan di gender cu nos tin mara asina cu no, e homber mester ta machismo, e mester ta kico, e mester manda, e mester kico. Dicon? Tur hende ta otro, no ta tur hende ta gusta e mesun cos. Anto nos tin cu respeta. Bo ta kere cu Afo nan miselar nos cu e parti di Europa y tambe Merca y tambe cierto parti na Latin America, ya den Caribe tambe, cu si un hende homber wordo viola, pasobra e tambe ta wordo viola of el a wordo habusa sexualmente, aya nan si ta tuma e cos serio, pero na Corsou no. Bo ta kere di esey ta nos cultura tin e problema ey?
bo sa e ta difisil uniko e kos ku mi por bisa di kultura ku e kulturanan ku bo tin mas machismo den e kulturanan ei bo ta haña ku ta mas difisil paso komo e nòmber bo no tin mas ki ta femenino e kulturanan ku tin hopi machismo bo ta haña bo den e situashonnan ei den e problemanan ei. mas tantu ku kulturanan ku ta mas femenino. Kulturanan mas femenino ta kulturanan hopi bia europeo, pero europeo depende unda, manera Hulanda tambe ta un tiki mas femenina, pero tambe ta kambiando, pasobra mi bai nos ta mirando un shift ku ta pasando, anto mi ta kere ta dor ku tin mas kultura ta bin mesklá, anto e machismo a haña un tiki mas. Konta bisa e bira mas popular as na Hulanda awor aki. Ke men esei ta un problema tambe paso komo komunidat mes nos ta hou e kos ei en stand. Nos no ta yudando pa solushoná e problema.
Den ando bisa so bo papel bo splika tur kos mi ta kere hendenan aki tambe ta kontentu kon nos a bin ku e tema aki paso hopi hende tin perkuensa di papia di dje. Tin bia nan ta papia di dje pero nan ta keda ketu, anto nos si no tin kunes ku nada nos ta papia ku nan manera nan ta. Kiko bo ta kere nos tin ku hasi pa nos por tin un tiki mas kòntròl bou di e trado seksual? Paso para bo no por bai pare esei nuet, esei ta un kos ku no tur hende sa. Pero kiko nos por hasi pa tin mas protekshon? bou di e tradó seksual i tambe ku ora ku un kos pas'é paso den e tradó ta hasiendo e trabou di di seksual nan por habusá di dje tambe bo a komprendé komensá e ta bai den parti di hende hòmber i tambe parti di hende muhé kiko por hasi pa tin mas nos ta bisa mas kòntròl mas pa hendenan ku ta traha pa hasi e trabou seksual ku nan ta sinti nan mas safe. pa nan hasi trabou ku si nan wòrdu habusá nan por yega anytime bisa ey mi wòrdu habusá ku no ta traner nan. Juist.
Mi ta kere tin un par di diferente direkshon ke men nos tin ku pak an e parti di beleid ku e parti di regulá e trabou seksual mas ku ta tin andes manera kampo esei ami ta kere lo ta hopi importante Mester tin leinan spesífikamente pa trabou seksual ku ta bisa spesífikamente kiko sí por, kiko no por, tambe kiko ta legal, kiko no ta legal, pero bo por regulá e kos hopi mas mihó. Anto di e otro banda, ami ta bisa nos tin ku empoderá e trahadó seksual. Si ta nifiká ku nos tin ku bai seka e trahadó seksual Splikéle kiko ta su derechinan. Um, dunele oportunidat pa protehá su mes, ke men kon siñele, dun'é um, um informashon ku e mester kon pa protehá su mes, kon pa protehá su, su kurpa i kiko e por hasi den situashonnan difísil ora en bèrdat ta bin abuzu. Kiko e por hasi? Unda e, kua ta e kamindanan ku e por kana pa mèldu e abuso? Paso asina bo ta den un kaminda bo ta empoderá e trahadó seksual i na otro banda bo ta sòru pa e leinan ta en place pa protehá e trahadó seksual.
Maxi, aha, si dal bai, dal bai, mane bo ta bisa?
No, mi ta kere esei ta e partinan importante pa mi. Anto esei no ta esun ku tin ku bai promé òf e otro tin ku bai promé. E tin ku sosodé huntu. E men, gedurende ku bo ta purba di hasi e leinan, pasobra esei ta un kaminda un tiki mas largu ku mayoria bia. E úniko kos ku awor aki nos por hasi ta bai den e barionan, anto duna e informashon ku e trahadó seksual mester pa empoder'é.
Maxine, si un hende ke tuma kontakto ku bo, e por tin e posibilidat pa yega serka bo pa papia ku bo si un kos straño a pasele?
Sí, sigur. Ok. Kon kon hende por hasi tuma kontakto ku bo si algu bai robes kuné? Ke por bisa, Ey, bo sa nan mi bin seke persona aki pa mi por papia kuné? Pasobra tin bia bo bo ta haña bo ku hende ke papia pero nan ke sa kon pa yega. Kon pa nan por hasi pa nan yega serka bo? Bon, mi ta mi ta duna nan mi ta duna den kas mi numero di telefòn i mes nan por hasi diferente kaminda nan por tuma kontakto ku Cura Plus tambe nan por hasi esei via e numero di telefòn di Cura Plus òf nan por tuma kontakto ku mi rèsbreis ku ta riba mi numero di telefòn si kier mi ta manda mi number òf algu asina. Minsaki ku ta mas fásil pa. Mi ta kere si nan tuma kontakto ku Kura Plus, mi ta kere nan lo yega serka bo hopi mas lié tambe. Ora nan tuma kontakto ku Kura Plus, mi ta di mes nos ta. Mi ke bisa un kos mas, ku un kos ku ta importante tambe pa nos hasi, ora un hende no, ku nos komo komunidat mi ta hende nos ta responsabel pa otro, si esaki ta ègt un kos pa nos, pa nos hendenan den komunidat, si bo ta mira. algu ta sosodé ku bo ta sinti ku no ta korekto ku un hende ta wòrdu abusá, mèldu esaki. Mèldu esaki òf purba wak si bo a no hinka bo mes den situashon peligroso. Pero si bo ta haña un un chèns pa papia ku e hende ku bo ta kere ku ta wòrdu abusá, purba papia kuné i bis'é e tin maneranan pa tuma kontakto ku ta ku Curaplus, nan por kontaktá e nùmero di Curaplus pero si nos como hende ta mira cu tin cos cu ta pasando cu nos ta pensa den nos den nos cubo nos ta pensa que no ta bon haci un mapping di dje
pasobra hunto nos por nos por brinca di tipo di cosnan asina pa evi pa evita cu tin mas abuso sexual bao di e trador sexualnan pasobra mi ta kere e trador sexualnan tambe ta mesun hende nan tambe tin mesun derechi si nan a scoge pa haci e traboyo pa nan gana nan seng N ta kere nan tambe tin e mesun derechi pa protekshon. Ami tambe ta mira e mesun kos. Kiko ku ta nan? Wak, manera di bisa tur hende, no ta ken pa nos husga, kada ken ta husga pa nan mes. Si e hende ta sinti e, manera bo ta bisa, e tra, e kos di trahador seksual aki no ta awor aki. Ta fo'i temporada di Kristu. Prome ku Kristu, despues di Kristu bini ariba, e kos aki tabata pasando komisar un ta un kos nobo, ta un kos ku tabata tei kaba. Anto, no ta nos responsabilidat pa husga hende, òf no ta nos ròl, no ta nos lugá pa hasi esei. Ni komo un trahadó sosial, ke men ni anto un trahadó sosial òf un profeshonal, no ta mi lugá pa husga e persona. No ta na ami. Si un hende ta hasi esei, mi tin di respetá. Maxine, masha danki mes. Mi ta kere hende nan ta hopi kontentu pa e informashon i mi ta kere kualke un di e djana atrobe ora ku un topiko kayente sin aki sosodé lo mi bole tuma kontakto ku bo pasobra mi a mira ku hende nan a reakshoná hopi bon riba nos programa i Nos ta bisa ku mi ta kere asta e hendenan lo bai bisa, Ey, bin ku e di dos parti pa nos por tin mas informashon. So mi ta kere ta wòrdu a kuminsá, nos ta duna bo e spasio pa bo bai hasi bo mes investigashon, pa bo tin e datonan un tiki mas presis, pa ora bo bin e di dos rònde bo ta bin, bam! Ya e hendenan sa kiko ta bes ta pasando. Maxine, masha danki mes. Un placer cu bo tabata tei den, um, den e programa Kiko Mas y tambe den Positive Media Curaçao. Manera de bisa, esaki no e te prome bia, nos lo tei atrobe. Awel si, danki pa invita mi, tabata un placer. Esey ta sigur. Uh, mira, ya, ya hende nan bisa caba. Party 2, please. Como sa, ya caba hende nan ke party 2. Pero, nan hende bisa, laga Maxine bay busca mas dato, mas informacion, so ta awoy la cumisa, Anto mi ta primintí bo stan ku lo tin parti dos, Maria ta bisa, Don't push it! Pasobra si bo pusha, mi ta bira malu. Maria ta bisa ta. Bon, Maxine, masha danki, nos ta keda den kontakto ku otro bek atrobe. Awor bon.
Bon, pasa un felis anochi. Take care. Si esei tabata nos programa Kiko Mas, anto danki pa tur e app, whatsapp, tur kos ku mi ta kere e programa lo a bai hopi bon. Laga nos bisa. Te otro siman ku Dios ke ya. Manen disa weekend semper nos por bin online on for wak. Pero si bo ke wak e programa aki bo por subi riba YouTube channel nos aki un pa dos minuut of aki dos minuut e programa aki ta back riba riba Positive Media su YouTube channel. Bon pasa un feliz anochi take care kòrda weekend ta drentando bay rustig kòrda kuida nos ta mira otro back Djaluna cu djoske anto weekend kico ta cu pasa nos lo ta on back paso influencia nochi nos ta mira otro back djaluna cu djoske.